Nawr, darllediad gwleidyddol gan y Democratiaid Rhyddfrydol.
Mae Cymru'n wlad falch gyda hanes balch. Rydym wedi arwain y byd mewn diwydiant, wedi helpu i ffurfio'r gwasanaeth iechyd a llwyddo yn y byd oedd diwylliant a chwaraeon. I ormod o bobl ledled Cymru, mae pethau ar hyn o bryd jyst ddim yn gweithio. Ym Mae Caerdydd, mae Llywodraeth Llafur Cymru wedi methu mynd i'r afael â'r argyfwng yn ein gwasanaeth iechyd. Ni all bobl weld eu meddyg teulu neu dentydd. Ac mae ambiwlansys yn ciwio y tu allan i'r ysbytai. Yn San Steffan, mae sylw'r Ceidwadwyr wedi tynnu gan ffraeo a sgandalau, gan adael teuluoedd a busnesau heb cymorth digonol i ddelio â'r argyfwng costau byw. Wrth i ni wynebu'r gaeaf, gallai diffyg gweithredu arwain neu canlyniadau dinistrol ledled Cymru. Ond does dim rhaid i pethau fod fel hyn. Gallwn ni adeiladu Cymru dyn ni'n gyd balch ohonynt. Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru'n gweithio mewn ffordd gwahanol. Yn wanhanol i'r ddwy blaid fawr, rydym ni'n gwrando ar eich pryderon chi, gan ganolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig ac yn dwyn y rhai sydd mewn grym i gyfrif. Yn San Steffan, rydyn ni wedi rhoi'r Ceidwadwr ar rybudd gan ennill tri is-etholiad seneddol yn olynol. Yma yng Nghymru, Rydym ni'n defnyddio ein dylanwad mewn cyngorau lleol i fynnu gwell, ysgolion gwell, trafnidiaeth cyhoeddus gwell, llefydd gwell i fyw, a gwleidyddiaeth lleol fwy atebol. Fel person ifanc, ro'n i'n aml yn teimlo nad oedd gwleidyddiaeth yn rhywbeth y gallwn fod yn rhan ohono neu gwneud gwahaniaeth. Pan wnes i ymuno â'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Fe wnaethon nhw rhoi llais i mi a chyfleoedd i sefyll dros yr hyn rwy'n credu ynddo. Bellach, rwy'n gynghorydd sir ym Mhowys, gan ddod yn un o'r ieuengaf yng Nghymru yn dau ar hugain oed. Rwy'n mynnu gwell i bobl ifanc ar draws y sir. Mae bod yn Gynghorydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi rhoi llais i fi i frwydro dros fy nghymuned. A fel ymladd dros yr orsaf ambiwlans newydd yn Aberaeron, roedd yn foment falch iawn pan daeth yn weithredol. I helpu sefydlu rhywbeth chi'n gwybod sy'n mynd i cael effaith wirioneddol ar bywydau pawb yn rhywbeth boddhad iawn. Des i'r actifiaeth dros Democratiaid Rhyfeddol Cymru i helpu ymgyrchu dros gymunedau sydd ar yr ymylion ac wedi eu anghofio. Rwan, dwi'n defnyddio fy llais i fynnu bysoddiad a gwasanaethau cyhoeddus a geifer o Cymru sy'n gael i'w gadael ar ôl gan partneriaid Llafur a Plaid Cymru yn yr Be Caerdydd. Nid y status quo yw cyfanswm ei gobeithio ar Gymru. Mae'n rhaid i ni mynnu gwell i'n gwlad a'n cymunedau. Mae angen llais rhyddfrodol cryf i'n gwlad, i gwneud yn siŵr bod ni'n sefyll i fyny ar y galwadau hyn. ac yn gwneud yn siŵr bod ni'n sefyll efo bobl sy'n mwy gwan. Drwy ymuno â'r Democratiaid Rhyddfrydol, falle fel cefnogwr neu gwirfoddellwr, bydd eich llais yn cael ei glywed gan y rhai sy'n mewn grym. Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, mynnu gwell dros Cymru, ymunwch heddiw.